sɔre firi dɔko n'anim wose na obi gya dɔko anim na ogya wose dɔko n'anim sɔre firi hɔ maame
ɔda wode mpo akyɛ wate ɛserɛ wo fakyɛ me ɛno deɛ ɔka yi nyinaa mate aseɛ na meyɛ matena ase ahu sɛ aduane no sɛ maama na amɛka ho amɛtɔ ho a nneɛma nneɛma nneɛma nkɔ yie ɛtumi serɛ wo wode agyina ɔfa no sɛ wawo ba wate na deɛ ne ne nyɛ adwuma no

nsɔre kuro mu nua yɛn ho no daa. wɔkoro ne ho no.
ɔte wo mu ne mo de ayi ayi ne nfa ho na sa nfa ho yɛn na ɛho na na mo sa de bɛsɛ. wɔkoro ne ho no. wotɔ nɔkoro yɛ sa de kɔnɔ sɛ ɛto so. papa dabi kɔnɔ deɛ ɔfa kɔnɔ nto so ɔse sɛdeɛ woyɛ no no ɛna n'ani nyɛ ho wakyerɛ ɔkwan foforɔ yɛ ne sɛ saa pɛpɛɛpɛ

ɛna wakɔ yam ɛna wɔbɔ dɔko no ɛna nka dɔko no sɔɔto anka wɔbɛyɛ wo dɛ ha ka kyerɛ me sista mepatwɔ me deɛ sɛ biɛ me papa na sɛ biɛ ɛsɛ mu adwuma yi mu na me ankasa na ɛnim ɛnim tirim ɛnim ne nsa sɛ mebɛyɛ wɔani ho ahoa yɛ wɔani ho ahoa yɛ wɔte sɛ deɛ ɔsi di dɔko no no ne sɛ deɛ wopɛ bɛnko no wobɛyɛ ɛnoa na abɛyɛ me mmɔ dɔko no ara mfɛnsi dan bɔ dɔko no no Kosi sɛ me ara mɛnya place kakraa bi ama woɔ, na afei wo ara woakɔyɛ wo deɛ wom. Papa busa wo ba no a ɔgyina hɔ no sɛ, Dɔkono no a wɔbɔ no, sɛ ɛben a, menyi bi ma no? Busa no. Ah, sɛ wode bi. Meyiyi nam a ɛnte sɛ ɛma no. Adɛn na moyɛ bɔne ayɛ fɔ? Enti mabɔ no aben no, hwɛ ne m'ani. Kyɛkyɛ kɔ adɛn na ayɛ bɔne ayɛ ni. Ɛna meka sɛ na mabɔ no aben no, nti hwɛ ne m'ani. Sɛ deɛ wammɔ koraa sɛ mekɔtɔ ama no. Deɛ wammɛbɔ bi no, sɛ mekɔtɔ ama no adi. Na deɛ ayera na ɛwɔ yi.
Mepatwɔ, ɔn, papa biara ni o.

Papa no na kyenkyen a sɛ me ma ntɔ dɔ koro paa deɛ a sɛ pa sɛ ɔbɛfrɛ me sɛ ne ba paa deɛ laelae anada wɔn menim adeɛ a wahu dɔ koro tom a sɛ kyenkyen a me ntɔ dɔ koro wɔn deɛ sɛ ɔbɛn ne wia sɛ ɔsɛ ɔne adwuma a ɔhwɛ a ne ba bɛtumi ayɛ ayɛ yɛ dɔ koro tom tiwe na me me maame na mo ne nkyɛn a mesua no ɛyɛ sɛ bi a mesua no saa kwa o

Na wo tɔn kora mpo na sɛbi mpɛ duasa wafa mi so mame enyi bɛyɛ twenty bi ana fifty bi nfa nkɔ ma gɛyi akɔ akɔbɛ fili wo dɔkoro a wotɔn wo nyɛ sika bi a wɔ mu ɛnfa ama no gɛɛ no nso ɔno so nyɛ bi ni ɔno so nyɛ bi ni etiti no ɔbɛsa deɛ na ɔyɛ ɔno bɛfa bi foforo o wotumi sɛ ebi asɛ mɛmɛ taa sɔpra dɔkoro a ebi ɛno kora nso bɛ ɛbɛ tiri n'anum ɛni asɛm no ebi deɛ meka deɛ meka nyɛ ne ti na meka fine dɔkoro no yɛ adwuma bi a ohun sɛ mtɔn dɔkoro kan sɛ

mmoawe paa te sɛ dɔkorɔ yɛ obi asa yɛ dɔkorɔ mo ma si ɛsɛ bɛdi dɔkorɔ no madam wo afei wɔ bakɔ na wɔka kora wɔnye nni wɔmi kyerɛ ma kyerɛ ne sɛ ɔno so na ɛkwan

Mpɔnkye ba bɛgye dɔkono no. Mada sɛ ɔsɔ wɔn ba bɛgye nti meyi si anim ansa nka wɔn baa yɛ anaa sɛ agya. Na woyi si anim a wɔkɔ he? Ɛnam sɛ na megye adeɛ wɔ anim hɔ aba. W'adeɛ bɛn na ɛda anim a wokɔ gye kyekyeku? Wogyegye me o! Madam, asɛm si anya aboterɛ na menya abɔfra. Dɔkono meyi si a mekan ne nyinaa. Mekɔ baa yɛ menim sɛ mpɔnkye o. Sɛ sɛ menim. Kyekyeku wogyegye me o! Kyɛ sɛ ka na woayɛ w'adwe sɛ wobɛma mabɔ me boa.

M'ani abere because wobɛ yɛ ansen wobɛgye me sika. Ansen ah, no deɛ mɛgye. Eti kò ɔno tum na menya me action. Kyekyeku. Bana action a woyɛ no woyɛ baa enye yie because action mi mi nfa dɔko no. Ɛna ɛdɔ ɛmoa na ɛdi eti sɛ ɛdeɛ sɛ action wo action bi. Ɛne mpɔnkye nya action.
Kyekyeku eti wɔhwɛ nyame anim ama mpɔnkye bɛdi dɔko no yi. Bana mi gyina ɛha mi paa o ɛha.

Daabi, ɛyɛ joint. Hey, sister. Ɛdi gya naba. Sister, madam, mi akora agye me nsam. Sɛ dɔkoro a yɛabɔ dɔkoro mos bɛɛto. Kafra wate. Kafra na dɔkoro deɛ saa biribi atumi si.
Ɔkyi atumi abɛdi dɔkoro ne kyɛkyɛ ku. Ɛna aburobuo dende, aburobuo tɔkora wontumi ntɔ.